Atu bantukin caan sunglawi caan ṭhan kan petu kan Pathian min thangṭhat si ko seh. Khika hmunhma ah ramchung ramleng atu bantuk tein miphun le ram ca ti i siaherhnak he rian a ṭuantu vialte le hika hmun ah He chiat dothlennak ah ai pemi vialte an kan zohkhentu an kan bawmtu vialte nan cungah lawmnak tampi ka nei ti kha vun chim ka duh. Atu nai zongah khan kan pastor siapan zong nih tampi an kan chimhmi a ṭha ngaingai i hika hmun ma atu lio caan te i kan dirhmun hi kan miphun ramchung ramleng nih vun cuanṭi ta hna u si ti ka duhmi cu Nihin ni ah aa Chin miphun kan dothlennak hi Chin miphun le CNF CNA kan dothlennak hi kum sawm thum le kum riat a si cang i i kum thong hnih le pakhat thawk in cun kan Chin miphun hi hawi miphun nakin tampi kan ṭhangcho i hawi miphun nakin tampi le miphun le ram ca ti hi ruahnak le idea hi a chuak i Hawi miphun nakin kan mifim kan mithiam le cu mino hna hi Pathian i thlawn kan chuai ram lengah tampi ah miphun hna a thangchomi miphun hna ram ah fimthiamnak cacawn lei awnnak zong a hmu bik miphun kan si lai dah tiah ka ruah. Kawlram pumpi hi vawleicung ah hin Kawl miphun hi Kawl a timi Myanmar nai ngah hi a si Hi fak bikmi si i mah lak i a sifakmi Kawlram chungah cun kan i Chin miphun hi kan si ve hoi ai. Hi vialte ṭha tein chim thiam le UN nih ṭha tein a tam hngami si i hei zoh tuah u law nu le pa, u le nau hna, kan miphun hi aa Kawlram independent a ngah hlan i a ngah hnu zong ah nihin ni ti a ngah hin kan miphun i tlang tlanglo lo riantuan te tam deuh hi a paw ai cawmmi an si. Lo thlawh bakin a paw ai cawmmi hi tam deuhpi kan si tikah kha liu chan i kan pupa hna chan i Pathian, mi, Pathian zong theih hlan chan i lo a thomi anu a Pathian theih bui lo a thomi chan i ni ni tiangah kan phangcho ko ye tiah vawlei pi an au len ko zo kan miphun cu lemma pahnih thum te he lo a thomi miphun kan si hi cu wun ruat tua men nak kharawh har ding si si Hi atu hi ka zau nai ting ko ko hei tlawn pah tik i kan miphun i tlang lo hi kute vialte tein a paw ai cawmmi hi Hmempek le ai thing le fongvoi le facang tiah leikuang te tlawmpal ummi he lei thuah a pawai cawmi hi kum khat chung tuan a daw inn chung khua kha tharuk lawng rawl lai i kho cu. hun ruat tuam han u. Pawcawm ti tikah kan paw ca kum khat chung rian tuan ko mi hi kan chung khat ca fa le nupi le rua le um mi ca thlaruk lawng thlaruk lawng he tha te na a ei kho. Cu pi ni si ai se se fa le siang siang kai nak se se ni puan ca se se um bak ti lo. hi zeiruangah tihi vun ruat ta lo ti ka duh ko hi vialte the data sit ai timi kawl miphun i kan miphun cungah zawn ruahnak an neih lo ning an ṭhangcho sual lai ti an kan phan ning tlawmpal te kan vun thiam maw kan vun ngalh maw tiah he lam le sul vialte an kan phi ning hoi thei lo an he cheta i khun cung kanma kan i khun cung lilai kan khiang thong chungah to ho an kan tlaih hrem cu an kan tlaihhrem cu a fak tuk ning hi maka chungah tlawmpal hi win ṭhangcho do tikah le an ṭhangcho do lai i an kan tei sual lai tiah Khrihfa lei kan pa le nih mifim mithiam kan pa kan u le nih CCOC an hun ti i biaknak lei a hun ṭhen tikah an lau hoi i kan vailam tung vialte khuakhuat nu khuak an kan hau piak dih kha biaknak lei zong ṭhancho duh hlah cun sianginn lei ah kan miphun te kan miphun i kan holh kan ca te sianginn cawn ding zong duh fawn hlah Cu tlawmpa ramleng ah hitin kan vun chuak a win thancho tikah kan in kan lo tete hi ramleng ummi rualchan cingla nei wun sak piakmi in lo tete le biakinn thatha hi sianginn te na kan nei sizung te na kan nei a win zo ti kan na choi biakinn thatha na na bom mi kan thuat piak dih Sianginn zong bawmmi an kan ṭhuatpiak dih vanlawng in mu. Sizung zong bawmmi an kan ṭhuatpiak tikah hin hei ruat tuah. Kan biaknak lei tia le mithmu kuttong in atu cu hetchete an kan phi cang. Kan sianginn thatha, kan biakinn thatha le ti bom a thlak cang. Na hmuh ko mi ah hin na um kho ko maw? Na um kho ko maw? A zei da minung kan si can nak? Pathian nih Chin len an kan pek i Chin len chungah Chin miphun an kan Umter hi Chin miphun ah mah i a ram te cu vun kilve dingah Pathian i rian kan pek cu. Cu kan sifak ai ti kan ngol lai maw? San kan tlai lo e ti maw kan ngol lai? Kan miphun a tlawm e ti maw kan ngoi lai? Hi tluk an kan than kan nawn ko mi hi kanmah lawng si lo atu cu awin ra do te tai ta vialte ni kan do ma sai ni u to la in chu van thata atu kawl mi phun a te ama kawl lila ni en yu chi ni pdf in pdf lo viate a kolam pum pia alana ramri te in tai ta ni do mi atu chu ren kun man te le nei pi roin Makuin hlai lio tai aa timi vialte nih an doh. Mah an dohmi chung in na hmuh cuahmah ko hi. Kawlram pumpi a tap cu. Kan miphun zong a tap cu. Ma chung he doh cuahmah lio ah hi na um sawsawp sual lai Ti hi ka pa ngaingai. Atu nai kan pastor zong nih a chimmi ka duh ngaimi cu zumtu ṭha, Khrihfa kan kilveng lai lo maw a timi kha. Na biakinn a ṭheh cuahmah komi ee hi biakinn ṭheh komi cu kannih cu zumtu ṭha kan si le ṭhat ko seh kan ti lai maw? Kan miphun an kan thah thluahmah i an kan thawl thluahmah mi kan nih cu zumtu tha kan si. Hi hi cu kan ti lai lo nan ti lai maw? Kan kham lai lo nan ti sual maw? Maw u le nau hna ruat tuah hmanh u law, zoh tuah hmanh u law. Hi ral kan tukmi hi miphun ca ram ral kan tu kan ram kilvennak ca ral kan tu cu pinah atu an CNF sine hi hi dothlennak kan tuah tikah hin nation building Chin pi thawng Chin amyota pi lawlaw kan kalpi ve cu A pakhat lawng si lo hi aw. Chi a myo ta ti sau hi kan ti. Kan Chin miphun pi hi kan pupa chan in zeitin mana ti kan kalpi kho rih lo hi aw. Atu i sian ep ning kan i zuam ko. Sian e ning kan i zuam la mang e ti rak kan taih pi lo ti ka duh. Ra hi mi ohlai tuk lawng hi si lo, the title sin tuk lawng hi si lo. Chin PT sau hi kan kalpi thluahmah. Zeidah kan duh? Kan Chin miphun ah federal kan duh. Kan Chin miphun ah zalonnak kan duh. Kan Chin miphun ah ma te uk lai khuakhannak kan duh. Atu hi kan uk thluahmah ko. Atu hi Chinland khawng si Chinland cozah nih an kan kalpi i kan ram chungah mah te khuakhan lai rel na Kopain Ocho Kun Kopain Piahthan Kun atu hi kan cawng thluahmah i kan tuah thluahmah mi Chin miphun lawng hi kan si hi Kawlram pumpi ah maw Dai ne pine an pi mi le pine vialte an Chin miphun lawng atu hi kan uk cuh Kan cawn pah thluahmah cu, kan kalpi thluahmah cu, phate zong kha rak kan theih piu lo ti ka duh. Ca cu nih hi dothlennak hi, hi bantuk ralhrang ziachia pawl le ruahnak chia le miṭhalonak kuttang in zeitik mah hi bantuk cu rian ka ṭuan lai lo a ti siidiam a tuahmi hi hi dothlennak ruangah hin Chin miphun ruang fat kan si cu CDM a tuahmi vialte cungah upatnak kan i pek hna nan harsa ko lai mah nan harsa mi kha nan theih ko bu naw hi hna pawl kut tang i umnak caah cun harsa ka duh deuh tiah an pawcawmnak khi to an kaltak i ni ni ah CDM an tuan i an kutnak he a pom dih he khap khat kau te pawcawmnak a phu phu rian an tuan cu he ca kai ca kai uar deuh hi kawl ralhrang tang i rian wa tuan i morto le taih in va neihnak cha chun rawl thawthaw va einak cha chun ma te in i kawl he kai duh do ve i po cho mi kai duh do ve ma cha chun nan lungthin i phun dang kal la u hi de te ta se phi Ne Win Sen in nihin ni tiang a tuahmi hi Ne Win Sen i a rak tuahmi an kan hlenmi vialte hi Tan Sui chan ah an kan hlen ṭhan i atu Min Aung Hlaing zong an kan an kan hlen peng ṭhanmi si ko. Nan na zum sual lai. Kahdaihnak timi zong an hlen khawh pengmi si ko. Hi ka zawn ahhin mi rum e, kei cu ka nei deuh le kei cu phaisa ka nei deuh i kei cu pastor ka si deuh i ka lian deuh i kei cu ka oza a lian deuh ko i mi online tete cia si rakap uknak a lian deuh mi a kai thei deuh ko i vati la an tlai la an khup te la anang ma cha chim la ama kol mi phal ko le rian tuan ti ral boi pol Amah hi thi hnu rian ṭuan ding dawh thongthlak na khi a hloh dih ko na khi. Anmah Kawlmi phun atu Suci zong hi tin tuah ko hi ta. Amah a dohmi papaw cu anmah Kawlmi phun Phungki zong a thah ko hi ta. Biakinn zong an mai phungki chong vialte zong hi bom a thlak ni ko hi ta. Na phu lo maw? Na phu lo hen a tang mi por mu. Ning za hi thei pa. Kan mi phun si. Biaknak lei hruai tu ka si ti zong hi i chim hla. Hi tluk an kan tha an kan non anna ko lila long atha anon ko mi biak na zo i tin bom thla atha thluamang ko mi i na va tan pi mi le dai nak rem nak an ma kan tua ko lai ti mi hi ah khro ha me ding na si na mui mai su sim ka ilang ti la na ni hi zak law puan li u khu pek hi vialte kan tuah le hi vialte kan thi le hi vialte kan tam le hi vialte miphun dang hmai ah hi vialte ram dang hmai ah mi mat mi mit hmai khah lo an kan tuah mi kan miphun te hi na mit thla ma chuang tuah na mit thla ma chuang tuah Atulio hi Kawl ralhrang a i ti kai kawp ko timi hi nai ual tukmi hrihrim kha sal lungput cu si cu. Sal lungput cu si cu. Cacun ni ni ah heh chetiah ram chung ram leng ah chim ka duhmi cu CNFCNA hi a tak i miphun le ram caah ni ni tiah policy dik tein rian kan ṭuan i vawleicung theihpinak UN siseh vawleicung ramkip theihpinak ah ni ah dothlennak kan tuah. Zeidah kan policy kan i palh? Kanmah nak i a thil ti kho do le kanmah nak i a ṭha domi phuih si nan um ahcun kan i kiat hna lai. Nan ti khawh ko ahcun kiat ning ready kan si. Ca cu nihin ni ah kan chim miphun ca cun a biapi bik caan kan phan. Zeicah? Kawl hrim nih a thuat tuk cang. SCEF timi hi atu lio cu lai nan theih ko lai. Sitri si kan timi kan mah tai ta hriam tlai he kan i copy kan tuan ti a foina kan cu mi ong lai sim piai a cozah kan si tikah a ram kim nih atu an pom thlom a tikah a lau cang mi ong lai ai tel mi zong kha lau ong na thei ma thei lo dik Cazuni nih hin kan miphun pi ca hin hi tluk dothlennak hi hlan lio cu kanmah tein thi liangmang tein kan tuam i atu a kawlram pumpi vawleicung ram vialte tam dohpi zong nih an kan dirpimi dothlennak si ko caah ah man lungdong lo tein Atu na kan pastor chim bantuk te khan a biapi caan ah hin na phaisa na ngeihchia kha heh dothlennak ah hin pe ve na ngaichih lai lo a caan si cu a caan lio ah miphun le ram ca ka dawt kan ti dih cio miphun le ram kan tlaihchen kan ti ni cio hi chung te a ca te si a pek in tu lio ca te hi Chin miphun a sa CNF CNA sa a bipi tuk caan te si caah a ho me chun zan dai thlang lo te in hi miphun le ram ca hin rian tuan ti ko hna si ti kha song le chim kan du hna kai lo Lawm a ṭha kho taktak. Sila ka pu kha tukha ah salai mong u phaisa a thawh tawnmi salai mong u na khan biahalnak pakhat te vun ka kuat i pumun kha zaangfahnak tein na vun kan hal piak kho hnga maw ti le MDF le Lautu lungrualnak an tuahmi kong he pehtlai in khan a hmuhning le thil sining chim awk a ṭhami ma cun a rak kan chim kho hnga maw ti kha biahalnak um ee.
Kan vun leh cawt lai maw?
Aw aw vun leh cawt ka pu. Ah, siam tlai bu pakhat le pakhat hoi kom nak an tua i hoi kom bantuk an um ah cun kai cu a ṭha ka ti. Zeiden na ceih le zeiti nan tuah ti cu ka thei lo nain maw hriamtlai pakhat dirhmun in cun kha bantuk tu i komnak i hmuhnak an tuah khawh ko ahhin aa dawtnak lungrualnak an hmuh deuh lai i an hlan lio ruangah an theihthiam lo ruangah i kahnak tete chuak bal cang cu kha bantuk tete na komh na hmuh khawh do ahcun

Atu Magwe le Paku karlak ah siseh, cun atu Yakhain rampi ah siseh, cun atu Kachin, Phakan lei ah siseh, cun Bamo lei ah siseh, cun atu uh, Karen lei ah khakha akaki in korakap kai mi kha an thuat na e tu hi khi Kawl ralhrang pawl hi an sung ngaingai. A kaimi hi mawtaw mawtaw in cun sawmruk sawmsarih za te na phan an ti. Khakha. Atu hi kanmah atu kan dothlennak Nui uṭaw lai in kan thok ka hi kan ram chungah hin motor sawm ruk khengka he no hmun thum an rak kai kha hmun thum an rak kai kha an thazaang zo ah le vanlawng he theng he an rakap motor ni le som ruk som sari hi ti hun zo a che ai ze te thi ngan lo pawl cha ton click wa ma rak ding kun si sana ni ni a CNA ni hin zei tluk tam ko men salo Zei tu an hriamnam pi ara ko min selaw zeitluk motor tingka ara maso kan tih hna lo. Ka thei u kan tih hna lo. Zeitik men ah kan do peng ko lai. Ral tuk cu lungthin nawl si. Tuna kan paso si. Lungthin nawl si. Kan miphun hna. Ni ni ah atu lio te ah akakip in

Asia ram niam den chin mak kan si tikah khi ni ni ah kanmah Kawlram pumpi lawng si loin vawleipi ah Russia Ukraine lawng ah zoh u law cuve bantukin atu hi America le Iran ah zoh u law vawleicung ral pathumnak hi an an kaan an chim lo le si. A pahnih nak kha Wall, second world i a pahnihnak tluk ah mitung an thi i phaisa zong an dih deuh cang. Ka tu ca an sim deuh caah tuah kan si i ca kan atu lio pi ah a nung mi vialte Chin miphun vialte Wall raltuknak dirhmun ah kan dir le ti kha i fiang nau selaw ti ka duh ko. Ma ral ai tu nak kip po eh nang kha zai ya da na tan. Kei chu kei chu nationalism le hi mi phun kong ah hin chu ti Kan miphun i kei kai fianmi cu kan pupa na chan i uknak cu pinah atu hi Kawlram pumpi independent a ngah in kan Chin miphun i an kan hruaitu cu pastor an si. Kan Chin society in kan hruaitu hi pastor an si. Ramchung zong an kan hruai ni ni atu lio zong an kan hruai i ramleng zong kan pastor te nih an kan hruai hna. Kha kha. Pastor puitling cawmi a ngakchia lio tein innchungkhar kha la bochanmi pa, a ngakchia lio tein sang le veng nih bochanmi pa, hlan lio ah pastor vun ṭuan i a hau ning. Pastor ṭuan i an duh lo ning a felmi zumhawktlakmi lawng nih kan tuah pastor rak ṭuan si cu. Ni ni tiang kha bantuk zumh awk fel awk innchungkhar kai bochanmi le sang le peng le veng le khua i bochanmi pa tuah ṭuanmi cu a kal thluahmah ko hi a kal thluahmah ko hi sawn le pariat in kum thong ni le pathum in sian khal tikah in chungkor kai bochan lo mi no bochan mi na bible siang wa kai he bu va tel i he va kalpi lengmang i eventually cheukhat mu pastor cheukhat hi na ruang tu ah hin kan miphun hi ralchiat lei ah an i la tutan nui u to lai i ka zoh tikah atu tan i nui u to lai i a lutmi kan fa nau lai ṭih timi an nei lo cu zeicah ralkap uknak tangah an um bal lo an thei lo. Kan ram chung in democracy term nih te chung an nungmi an si. Timi timi an thei lo cu. Maka uar um tuk. Ma cha cu hi tin chim than ka duhmi cu kan pastor te mi phun le ram ca le biaknak ca nan ral chiat ahcun pastor te kha in ngor ko kan miphun nan hrawh sual lai Miphun ah hi tluk kan tem im le hi tluk an kan serset le hi tluk an kan tha an kan nawn le hi tluk ni ni tiah ram kip kal lungah kan miphun mihmai kan khah lo ni kan unau aa ti mi Mizoram ko te man a ra zam i pakal i mi mai kan khah lo mi hi nun bu in do ho nun bu in do ho thi bantuk si cu khi bantuk mithal lo mi na khi bantuk cozah chia ru bik vawlei cung cozah a chia ru bik ai ti ko mi ai bawm duh mi le hi doh awk a si tiah a chim ngam lo mi le Hi bantuk ah kan miphun ah tan lo in kan biaknak ah tan lomi kan pastor cu i ngol ko u. Dai te khan i ngol u law kuli rian tuan lo thlo do. Ma lo ahcun kan sifah he kan ret thai ah mi hmai kha lo he. E hello ah nan kan kalpi la. E hello ah nan kan mok la. Ka chim tu na cu ni nia CNA kan doh thloma ko hi atu kan ralkap hna hi KIEID a si ralbawi ṭhen in kan thlah thluahman khi kan miphun pi atu nai kan miphun kan siam lai khakha si cha hi hi fit how Cacun kan rakap hna hi ni ni atu nain kan hat bantukin training kan pe thluahmah. Training phun tli kan pe thluahmah tu ahhin. Tu hi matupi lei na an rak phan an mah te ngakchia te se du an nung ngai. Bangladesh bangladesh ka ti sorry palewa lei na an rak ko. tu Mizoram na an rak lut thluamah CNA tuan hi a herh cang cu an va kal an vai vuan cu CDF na an va kal khi an va chuak than an vai vuan rau kan tuan ti na lai zeitluk harsatnak ca pei kan i thim cu do thlennak tuah cu Harsatnak sifah retheihnak kan i thimmi hi dothlennak hi hi ralhrang kan doh duh ruang kan si ko. Hakha. Kei cu ningzah tu khi ka tih deuh. Miphun dang mai ningzah. Miphun dang mai ni ni serhsatnak ca cu hi CNA ah hin chat sifah bu tein kan miphun ral doh hi i uar doh ding si miphun dang hmai serset miphun dang hmai khah lo ni fatin te mit hmai bi ti le ni fatin te i lai zong a mit hmai bi thaw ka zong a mit hmai bi Mi fatete mi ṭih bu te nunnak cha cun hika hmun te rawl te cu na khim lai i kan ral tu kan doh hna lai. Mino na ra di u. An ra cuahmah fawn. Khakha atu lio kan kalpi mi cu si. Kei cu hi Kawl ralhrang hi Chin miphun nih kan rak doh lo sual ai ti i ka phang bak mi si. Ka phang tuk. Ni ni ah kan rak doh i hi Kawl ralhrang kan doh tikah tuanbia ai dawh. Kan Chin miphun tuanbia Tainta vialte zong nih do. Kanmah miphun zong lo do. Kawl miphun zong nih dohmi cu hi kan dothlennak kan dohmi hi dotla a si. Adik kan ti. Cacun mah caah cun ni ni ah na umnak hmur tein rak doh ve tuah. Mino na rak doh u. Khrihfa upa na rak doh u. Nubu na rak doh tuah u. Hihi rak do men, rak pe men, rak itel men, nai nuam bak lai. Zan i lai na mi ku tho lai. Zing na tho lai, na nuam lai. Cu si lo na hei pek lo. Zan ah nai thei fol. Na mi ku tho fol lai lo. Zinga na tho than. na hawikom ah na va hlen pah hna a doṭhatnak miphun ka daw na ti a phaisa zong na hei chuah fawn lo khakha ni ne kawlralhrang hi tluk vawlei cung rampi nih misual an ti ramkip nih misual an ti asian zong nih an pom duh lomi misual cosa an ti kawlram zong nih anmah kaw lila zong nih an pom duh lomi misual cosa Kan i Chin miphun zong nih kan pom duh lomi kan doh hi kan doh hi i lomh ding si. Mah cun CNF CNA ah tlamtling ding nih ce kan si lo ee. Kan si khawh tawk tein kan dohmi ah nai theih ding cu nan kan doh bu man ah na ca kan tuan hi nan kan bawmh lo bu man ah na ca chun zan riat kan tuan ma ca chun nan kan do phet do lo phet nan kan bom phet bo le chin na si khrifa na si phet ah chun nang ma ca tho tho a ni ni tia rian kan tuan ko hi rian kan tuan na ka aliam chemi chan ka kan vun zoh i hi tuk bom wi som riat wi som sri te na thak hi zong zong mo taka hai ra kan ni ni le hi ka lai mei thal te le nan kan si ko to te kan do mi hi kan mani kan do lo pathian i a do mi si pathian i a thuat mi na si Khuaruahhar rito Pathian an kan dawtnak le Pathian hi an kan dirpinak hi a lang cu ral kan tuknak zongah bom hi a rak thlaknak zongah hi kan ralkap zongah hin kan ralkap hi zawa hi na an lungthin ah hin tih an neih lo ni hi kai uar tuk nak kai cu Sini rakap cu ṭih hrim an nei lo. Num lai mo na kal lai a hi tlawm pa de ka kal lai ka thuap chol hna lai ti sako. An mui hrim ke piti kan hmu na hrim i mi fiar mui an lo le khi kan thing la kan ai hi puam tuk i nan ti mo te ti ne mam la hi na chon ti ko ma cha chu hi atu lio te chon nan thei ban tuk in kan mi phun na rang kun um Mi miphun hna i ralring deuh u. Aw rampi a buai ahcun rengkun Chin miphun hi nan foi la lo. Mandale ummi hna si ah ka lemio khuachung khuasa mi ah Hakha khuachung khuasa mi nan si ah i ralring u. Aa neih bikmi na ral kha kap. Zei na na kah lai? Na thluak tuak, aa ngeih bikmi na ralpa kha kap ko. Siani rak kan puh ko. Sidiap rak kan puh ko. Thua ko i thei tal hlah. Na dik tuk lai. Atu ram chungah, ram chungah, nihin dothlennak kan tuahnak chungah atu i peng le tlang i khuaki Asian hi a pumkhat kumkhat caan kan ti leng kan pek bak numai si so pastor sia a kumkhat ca te hi facang kin kha te do thlen nak ti na me ti an te kan pek bak chim e tu ram leng um mi hna zong Ramleng ummi hna zong na fimthiamnak, na ngaihchiat, na chawva he ramchung ramleng dilah te hi ral hi doh ṭi rih ko hna usih, ṭih hlah usih. Teinak cu Pathian ta a si i Pathian nih an kan cawnpiak i an kan ṭhen i teinak le an kal kalpi lemang ko tiah chimbuin ka bia ka dong tal tampi kai lo.